ni tawhiidi soli zuɣu ni o chɛli ti Alkur'aani dolsigu zuɣu ni ni o daanabi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o gba dolsigu ni jɛndi n-nyɛ shɛli. Ti suhiri ŋun kpiɔŋlan Duuma n-tiri ti laambi ban dɔɣi ti ka labi ŋun kpiɔŋlan Duuma sani, ti daalifa kpamba Ni ti musulin taba, n Duuma Naawuni chɛ ka chioma viɛli ti ba. Naawuni tim ba chioma zuɣu suŋ. N Duuma Naawuni zaŋla ba pahi o ni zo shɛb nambɔɣu ni ni o ni chɛ m-paŋ shɛba. ka ʒili ba o yili din gahim la ni Jannatul Firdawsi ni. Ti gahindi adua tiri ti ba ti daalifaa faajura m-bima Naawuni na ti tamlana o ʒili ŋɔ o daa nabbaawanim ni ʒi luɣ shɛli polo, ban daa lu fi sabilillahi ni be luɣ shɛli polo ban daa ti yɛlimaŋli ka bi yɛlimaŋli kpaŋsi ka yi polo naawuni ʒilimo ni bana ban na bɛ nyɛviya ni ti daalifa kpambi maa ti banim ni ti manim maa nduma naawuni niŋ alibarika niŋ bi zaɣ yino kam nyɛvili ni ka chaɣ ti mini ba ka ti biɛli tab chaŋ katiŋa ni naawuni doligu soli zuɣu ni o jɛma soli zuɣu. Ban bi wum niŋgbuna nyaɣisim bɛ ni ti suhiri Naawuni o yihimi bɛ ti la polo, Naawuni tibimi ti mini ba zaasa naŋgbanyiŋ. Musulim barinima, ban do yinsi, ban yi kpaŋa, ban do ashibiti ni, Naawuni yihi n sokam ti la polo, Naawuni kpaŋmi ti mini ba zaasa. Sɔhi maa ti sashin karim ka aayanim maa baŋsi ti ni buɣ shɛŋa ban piiba n-lɛbi Duumanim ni jɛmdi maa ban zaŋ ba niŋ nyintahili ni Naawuni na ti tam lani ŋɔ maa lala duumanim maa lala buɣa ŋɔ maa bɛ nyɛla ban chɔɣim pam Zaɣ gbarima n nyɛ ba. Bɛ ka yi ko shɛli, dama n Duuma Naawuni na ti tam lana ni o yi yɛli ni bɛ bolim ba, ka bɛ mali bɛ bukaatanim maa ti ba, bɛ pala ban ni tooi niŋ li. ka bi gu ba ka taɣa ba ka chɛ yɛli biɛri maa bi pala ban ni tooi niŋli ka bi tiba anfaani binyahari bi pala bin ni tooi niŋli di zuɣu bi chɔɣinya zaɣ gbarima wa in tad'uuhum la yastajibu lakum Yi boli ba ni bukaata kam di pala ban ni tooi niŋ li. Ti sa karimbaŋ ka di yi nya lala ni bɛ tu ni nir zaŋ lala nira n-lɛbi Duuma ka mali a bukaatanim kpar o. Aaya maa sa lahi wuhi ti ni n Duuma Naawuni na ti tamlana o ni niŋ ba aŋa ka bɛ kɔŋ a nara niŋbu O niŋla ban jɛmdi ŋɔ maa aŋmaa. Yinim jɛmda bɛ o, yi duumanim bala bɛ o, bana m-maani yi bukaatanim tiriya bɛ o, bana n-taɣiriya ka guriya ni din be bɛ o, tɔ boli n-yɛ ba. ka bi kuli niŋ di zaɣ yindi puuni ka ti nya sanzali yi ti kan yana bolin yaba dɔɣite yi ti gbahi yaba n gbahi ya bolin yaba ka bi yihi yi ti la polo na yi ti bɔri dɔɣim ni nama ka bɔn kɔŋ la bolin yaba naawuni niŋ ba ŋma bɛ mi ku tooi niŋ anara. Di zuɣu aya maa ni sa wuhi ti baŋsim shɛli m-bala ŋɔ maa, ka ti yɛn tuɣi aya din pa di zuɣu, to din gba dina kul yɛn yɛrila buɣijɛmdiba ni bɛ buɣa maa yɛtɔɣa, ban kpuɣi Duumanim jɛmda.

Naawuni yɛŋ n-lihimi ʒiɛm buɣijɛmdi kam haŋkali. Ŋunkam piigi binjɛmdi li jɛmda, Naawuni yɛn lihimi ʒiɛm o haŋkali, o komonsainsi shɛli ban yina nti booi ni chani buɣa jɛmbu ni ka yɛn ni bɛ malila komonsainsi, bɛn malila haŋkali parisi. Tɔndoma Naawuni ni galim ba pam ka lihi ʒem ba hankaya. Kari kɔŋko aya ŋɔ, Ndoma Naawuni na ti tamlana yubayyinu jahlahum wan lahi baŋsi ti bɛ ʒilinsi ni paai tarigi shem. Ŋunkam jemdi binjemdili ka di pa Naawuni na ti tamlana o ʒilinsi yii polo.

Ni tibiginsim shɛli n duma Naawuni ni tibig o ŋɔ, ni jilin shɛli Naawuni na ti tamlan ni ti o ŋɔ, ka o di zaŋ li ni o jɛm o binnamdi kpee, o dab kpee. Naawuni sulingu n-nyɛ o ka o yɛn jɛm o. Naawuni ni chɛ ka daadam baŋ ni ti gari ba jilima ni binshɛɣukam. Naawuni yɛla Alkur'aani puuni.

ka di yɛn ti ti bayaana dibaanahi dini bayaana kam ka a yi zaŋ dini bee di zuɣu a ni nyɛ ni di yɛli yɛtɔɣa shɛŋa la naawuni ni galindi ka fiiri la ni buɣi jɛmdiba naawuni na ti tamlana o ni lihiri ʒɛmdi bahankaya la ni buɣi jɛmdiba Naawuni na ti tam lana wan tiri bayaani ni bɛ ʒilinsi zaŋ ti buɣujɛmdiba ni o ni yɛn baŋsi ba ka wuhi ba kamani ŋun ninsal maa wa mali jilima pam n-gari wan jɛmdi binshɛɣu maa di zuɣu ka bɔhi tuuli yɛli wula. M bɔrimi ni n bɔhi ya. Yi Duumanim maa, alahum arjulun yamshuuna biha, bɛ malila gbaya n-chani kaman ninsala bee nyin daadam so ŋun jɛmd o maa? A ni mali gbaya kul chani shɛm maa, lala ka bɛ gba mali gbaya chana? ka a yɛn jɛm o ka bukaata zaraana ka di zaŋ ni o chaŋ ti mali bukaata maa ka o ni tooi mali gbaya chaŋ alahum arjulun yamshuuna biha mithla mashi bani adam ka o ni tooi chaŋ kamani adam bia gba ni kuli chɛni shɛm ŋɔ buɣa maa malila gbaya chɛna Daadam o jilima zaasili bela o gbaya ni. Yozondoma Naawuni na ti tam lana, o ni baŋsi ti daadam kam kudura ni o yaa ni o toosim. Di bela kɔb tuɣ shɛŋa ni. ni mashini shɛŋa ni ka Naawuni niŋ li niŋ daadam dii ti be o ni, lala mashina maa, lala kɔb tuɣa maa yi be daadam ni ti o tooi ku bukaata. Di puuni yini n-nyɛ gbaya. Di so kandoma Naawuni bɔhira, Alahum arjulun Yi duumanim maa, yi binjamda maa, yi buɣa maa, yi kuɣa maa, yi tandaɣa maa, yi tihi maa, alahum arjul, bɛ mali naba, bɛ mali gbaya, yamshuuna biha, ka bɛ mali li chana, kamashi bani Adam, ka bɛ chandi maa kul ŋmanila Adam bihi ni kul chani chandi shɛli bɛ naba ayi ŋɔ zuɣu la bɛ mali li. Kpɛ ŋɔ di na wuhirimi ni kamani Aduuma ŋɔ maa zaɣ gbari n-nyɛ o, o ka yiko shɛli, o ka toosim shɛli. Kpɛ ŋɔ di lahi wuhirimi ni kamani Naawuni galim maa mi ka feegi a maa ni a yɛn jɛm bin jɛmdi li ŋun ku tooi chaŋ ŋun ka naba. Kpɛ ŋɔ n-duma Naawuni lahi ʒiɛm la a haŋkali. Naa ku zaŋ lala binshɛli din ka naba chani ŋɔ maa lɛb a Duuma, a bi mali ni hankali shɛli wuntaai ŋɔ maa, ka lan bɔhi bɔhigu yaha. N lahi bɔrimi ni n bɔhi ya, yaa yinim buɣijɛmdiba, ban pii Duumanim jɛmdi ba ka di pa man Naawuni na ti tamlana, am lahum aydin yabtushuna biha bee ayi bɛ lahi malila nuhi ka ti ni tooi nyɛli bɛ ni yabtushuna biha ka bɛ mali nuhi maa n gbaari yɛla yɛla ka bɛ mali nuhi maa n kpuɣiri yɛla ka bɛ mali nuhi maa n shihiri yɛla dini nyɛ daadam O yaa ni be luɣ shɛli polo, ka zabili yɛn zabi ka a ni tooi ŋme a n-chɔri ni nuhi maa bi mali nuhi, ka tɔbu yɛn tuhi ka a ni tooi gbaagi marafa ni takɔbi n-ni tooi gbaai piɛm, ka nuhi maa beni ka a zaŋ li ku bukaata, alahum arjulun alahum aydin yabtushuuna biha. Di zuɣu fasara baŋdiba yɛliya, Am hal lahum, lala ka bɔhigu maa chaŋ, am hal lahum aydin, bee a yi bi mali nuhi, yatanawaluuna biha, ka bɛ mali nuhi maa kpuɣira, n-zaŋ li maŋ tanaawul, n-zaŋ li mi kpuɣili maa. kamara nim ŋɔ bi kpuɣili mi kana kpɛ ŋɔ ni ti ku bukaata bin mali nuhi maa hali ti ni ma man kana kpɛ ŋɔ ni ti ti ku bukaata ti mali gbaya maa duuma nim maa bi mali nuhi am hal lahum

A mini so mi mali taba ka a yɛl o n po na a ti ni di kan gbaag a, a chɛ ti din ni ti sol a a dini. Yi gbaag a m-po Naawuni a ni nya. Bɔ ka a ni zaŋ n-gbaag o maa nuhi? A yaa m-bala? A toosim shɛl m-bala? Yi Duuma nim maa mali nuhi yabtushuuna biha biman araadaha bisuu'in ka bɛ ni tooi zaŋli n gbaagi ni niri ŋun kam ti lo ba dabiɛri mithli batshi bani Adam ka di gbaari kamani Adam bia o ni kuli mali nuhi n gbaari shɛm ŋɔ. Ka di gbaari kamani Adam bia wan mali nuhi n-shihiri shɛm ŋɔ, ka di mani di kpuɣira kamani Adam bia wan mali nuhi n-kpuɣiri ŋɔ, yi duumanim maa mali li. To di zuɣu ka di yi nyɛ lala yaa, fa antum afdalu minhum, yi ni n-gari ba.

Bɛ ʒi shee, bɛ do shee, bɛ za shee, sa kurili yi ku luna, sa yuɣuyuɣu yi luna, wa yi naala bɛ zuɣu. Pɔhim yi kuli ʒiɛra, ʒiɛɣu yi kana, bɛ chichi, naba kani guura, wa yɛn ʒiɛla nimaani. Hal a yi yi ka chɛ o ka a bukaata ʒɛya ka saa lurina, ka pɔhim ʒiɛra, ka buɣim taai chichi nuhi kani din kpuɣira, gbaya kani din yɛn guui ti kpuɣi, nina kani din yɛn chaŋ.

Kpɛŋŋo, o lahi lihimi ʒɛm daadam haŋkali ni o ti zaŋ lala binnamdili ŋo lɛbi Duuma jɛmda ka tam na so ŋun niŋ nuhi niŋa, n-tam na so ŋun niŋ gbaya niŋa, n-tam na so ŋun niŋ haŋkali niŋa, n-tam na so ŋun ti a nina ka a lihira. A maliya ka di bala ŋo maa, ka chɛŋ ti jɛm binshɛɣu. Antum afdalu minhum, yi ni gari ba binshɛɣukam ka pali daadamanim n-gari ba, Naawuni lahi bɔhi bɔhigu. Am lahum a'yunun yubsiruuna bihaa. N lahi bɔhiri ya,
yaa yinim ban jɛmdi buɣa, ban jɛmdi kuɣa, ban jɛmdi tihi, ban jɛmdi ŋmarisi, ban jɛmdi wuntaŋa, ban jɛmdi goli, Ban jɛmdi Naawuni binnamda la, am lahum a'yunun yubsiruna biha, bɛ mali nina bee bɛ malila nina ka bɛ mali nina maa nyara ka bɛ mali nina maa lihira di zuɣu ka yi jɛmdi ŋɔ maa? Bɛ mali li. Ya bɛ mali nina. Din ni lihi din ni nya di zuɣu fasara lan yɛliya, Am hal lahum a'yunin tubsiru al-ashyaa? M bɔri ni m bɔhi ya, bana yi Duumanim maa? Yi wuna maa, bee bi malila nina m-mali li lihiri n-nyari yɛla yɛla, m-mali li lihiri n-nyari binyɛhiri bi mali li. Ka wula ka a yɛn zaŋ haŋkali ŋɔ n-chaŋ ti jɛm lala bini ŋɔ maa, binshɛɣu din bi damda, binshɛɣu din nyɛ zaɣ muni? binshɛɣu din nyɛ zaɣ vuɣu di karimaŋmaŋ bukaata din ni ku n-tili di mi ku tooi taɣi di maŋ tuuta ka bɔ zuɣu ka a yɛn jɛm binshɛɣu nyin ni n mali jilima garili domin Naawuni ti a jilima ni haŋkali ka ti a nina. Ka chuuta yi kul kanna ka be katiŋa, a pun nya li ka mali zani, a pun nya li ka guugi, a pun nya li ka miligi nimaani n-chaŋ luɣ shɛli polo ka chɛ li. A shiri ku zaŋ ŋumbɔŋɔ lana ni yi chɛ yi chaŋ ka o ti tuhi tɔbu taai, marafa yi kana. O malila nina din ni tooi nyɛli ka ŋuni ka doogjili kpe ŋɔndoma Naawuni na ti tam lana, o lahi lihimi filiŋ buɣ jɛmdi kam ni ŋun kam piigi o binnamdi kpee n-zaŋ o lɛb Duuma jɛmda. Naawuni lahi lihimi ʒiɛm o maa ka lihi filim o haŋkali. ka galim o kpɛŋ ŋɔ ka fiig o kpɛŋ ŋɔ ka bɔri ni o yɛl o ni ŋun ninsala wa mali jilima ni timsim gari o ni jɛmdi binshɛɣu maa wa yimdi yɛla ni ka n jɛm lan na so ŋun mali nina tira ŋun mali naba tira Ŋun mali nuhi tira o yim dinnim maa zaasa jɛma ni ka jɛm Naawuni na ti tam lan kɔŋko, Naawuni lahi bɔhi bɔhigu. N lahi yɛn bɔhiyami, buɣijɛmdiba! Ban pii duuma nim ka di pa man Naawuni na ti tamlana n jɛmdi ba am lahum aadhanun yasma'uuna biha bee ayi bi malila tiba ma ti zaa mali tiba bi mali tiba lala tiba ŋɔ maa ka di sɔŋdi ba ka bi mali li wumda vuri yi ti yɔra yɛtɔɣa yi ti yɛra Aduwa yi ti suhira bee ti boli ba am lahum aadhanun yasma'una biha ka bɛ mali wumdi ka virihi ti kanna bee ti n zo n kuhi boli ba zomya ti kuŋa ka bɛ ni wum, dama bɛ mali tiba din yɛn wum ka zo kuŋ maa, bɛ mali li. Di zuɣu fassara lan kana ti yɛli, Am, hal, lahum, bee ayi, bana, bɛ mali aadhaanun, yasma'uuna biha al-aswaat, bɛ mali tiba din yɛn sɔŋdi ba ka bɛ mali li wumdi viri. ka bi mali li wumdi kukoya ka bi mali li wumdi bolisi ka bi mali li wumdi fabila fabila din kumdi ka yɛra bi mali li ka wula ka yɛn jɛmba bin kala binyɛhi shɛŋa ŋɔ zaasa bi kali amaa nyini ninsali mali li mi ka wula ka a yɛn jɛm binshɛɣu nyini ni garili a garili jilima A garili timsim, to di zuɣu ka baŋdiba kana ti yɛli, Amlahum, lala bɔhisi maa zaa lari ka di kana, ni bɔ ka Naawuni bɔri di puuni ka bɔhiri ma? Am lahum, bee a yi bana?

Wa toosim, wa yaa, wa yiko, di bela lala kɔb tuɣa dibaa shɛm ŋɔ ni. Lala mashina dibaa shɛm ŋɔ ni ka daadam wa yaa be. Binshɛɣu kam yi kana, a nuhi ka a yɛn zaŋ difɛndi li ka ŋme churi n-yilig o nuhi maa dina ka taɣi a maŋa Bin biɛɣu yi ku kana bee din nyɛ din yɛn niŋ tuuta nihi nuhi ŋɔ maa ka a yɛn zaŋ bi mali li kudrat almakhlukin di biɛla di puuni naawuni lahi bɔrimi ni o yɛla Dabiɛm bini yi kana naba ŋɔ ŋuna, a ku wum di o shee napɔŋ ŋɔ, shɛb a pibigi li mi, a guui mi, ka a zaŋ li guui tiligi. Ka ti ku ʒiya ŋɔ dahin shɛli yuun na, Naawuni di lahi chaɣ ti nya li. Ti daa bela jiŋli ŋɔ ni ka loori ti niŋ gamu ti sambani ŋɔ ni. Ban daa guui daa yaaya, Ayisa daa po ti ni o zaŋ ma guui maya man bi chani luɣ shɛli polo. Di zo di ku kara napɔra ŋɔ yɛn yiha. Napɔra ŋɔ ka a yɛn zaŋ ti ma, a yaa shee m-bala, dini n-nyɛ yaa. Amaa fɔhi ʒiya ka a nya. Di pala ti ba ŋun daa kul ʒiya m-maag o maŋ ʒiya viɛnyɛliŋga, amaa ti ni ŋɔ zaa ti daa su n-chi mi.

Ma ti zaasa nyari li yogobot. Bɛ tiri o la nuhi ka o mali li kpuɣira, ka o mali li tumdi tuma, ka o mali li fiɣisiri binyɛhiri. Lala ka niŋ naba niŋ o, ka o mali li chana. Bɛ tooi niŋdi nina n-niŋdi o, ka o mali li lihira. Di zuɣu kudrat al-makhlukin fi hadhihi al-jawarihi wal-alat, lala mashina ŋɔ ni, Ka daadam tuɣisi m-be, ka daadam yaa be, ka ŋmaligi yɛli ti, Wa laysat lil asnaami haadhihi al aalaat, a yi lihi buɣa maa, a duumanim maa, lala mashina ŋɔ a ku nya li bɛ ni? Lala kɔbitɔɣa ŋɔ maa a ku nya li bɛ ni? Dɛn, di ŋɔ ŋuna ka duuma maŋa m-bala, bɛ bi tu ni nir jɛmba. Bɛ ku tooi faagi a bahi. Bɛ ku tooi yihi a yɛla ni. Bɛ ku tooi difɛnd a. Dama bɛ ka mashin shɛŋa din ni tooi zaŋ ba n-ti ba suŋsim shɛli ka bɛ zaŋ li ku bukaata shɛli. Naawuni ni bɔri ti yɛtɔɣ shɛli m-bala ni di zuɣu, Fa antum mufaddaluuna alaiha, Lala zuɣu, yinim daadama ŋɔ, yinim ninsalinim ŋɔ, yinim Aadambihi ŋɔ, yi gari ba. Yi mali timsim gariba, yi mali jilima gariba, yi mali fadala gariba, yi mali valo gariba, bɔ ka ti zaŋ gariba? Bil arjuli almaashiya, ti mali napɔna din chɛli ni bi kali.

ka bɔ zuɣu ka yi yɛn jɛm bɛn jɛmda, yinim bɛn gari ba ka mali toosim ni yi ko ni yaa gari ba, bɔ zuɣu ka yi yɛn jɛmda? Nimaani maa n Duuma Naawuni galim ya ka fie ni daadama ban kpuɣi duumanim jɛmda ka di pa Naawuni na ti tamlana. N duma Naawuni na ti tam lana, wa lihi shɛm bi hankali, bɛ bi zaŋ hankali maa tum tuma, bɛ common sense, domin n ti mali zaamani ŋɔ ka shɛb yina nti kpa laɣiŋgu ni ban lihiri li yɛla ni bɛ common sense ka bɛ zaŋ li zaŋ baŋ ŋɔ ni ŋɔ maa zaasa. Naawuni galimiya ka lihi shɛm bi hankali ni bɛ zaŋ tum tuun shɛli ŋɔ maa. Lala n-nyɛli ka Naawuni na ti tam lana lahi ti ba bayaani kamani. Zilinsi be ba pam ni bɛ ni tumdi tuun shɛli ŋɔ maa ni neesim zaamani m-bala. Daaha ka di daa zimsi ka bɛ niŋdi lala ŋɔ maa, chɛliya ka yi nini neegi, yi lab nyaaŋa pam, ti lab nyaaŋa pam, ti bomya ni neesim pumpɔŋɔ zimsim lahi kani. Hankali kɔŋko ni waha ni kaman bini ŋɔ ku tooi jɛm. Lala ka Ndoma Naawuni lahi tiri ti wuhi ti aaya ŋɔ lala yaɣili ŋɔ maa, Kaman tinim daadamanima, tinim Aadambihi, tinim ninsalinima, ti kul gari ba mi bu tuhi li bu kɔbiga, ka mali jilima ni timsim n-gari ba. Di zuɣu Ndoma Naawuni na ti tam lana O ni bɔhi bɔhi shɛli m-bala ŋɔ maa ka di nyɛla o fiilindi ti mi, tinim ban jɛmdi buɣa, tinim ban jɛmdi ka di pa Naawuni, tɔ di zuɣu nimaani maa tuya ka a labisi a haŋkali na nti bɔhi a maŋa, Faman huwa al-ma'budu al-haqq, Ka ŋulee kul jɛndi nyɛ

din guna a jɛmo a bi niŋ a bi zaŋ a bi niŋ kuskuri a zaŋ a hankali tum tuma ŋun nyɛ duuma so annafiu man yabuduhu nyɛ ŋun jɛmdi o maa a ni jɛmdi so maa mali anfaani n tira o tira sakom o tira poham ka a vuhira ka yihira o tira saɣam ka a dira o tira yuŋ ka a kpɛri o ni O chɛri a wuntaŋ ni ka a kpɛri di puuni. Naawuni ni tiri ti yɛli shɛŋa di galisiya. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Ni'ma kam ti ni nya di yila Naawuni ni ti tali lan sanna. Wa in ta'uddu ni'matallah. dama naawuni wa vɔri daadamanim hankayana o kɔŋko jɛma zuɣu o kɔŋkɔdoligu zuɣu nti yɛli ti wula.
Yaa yinim daadamanima, man Naawuni yɛn mali bukaata ni binshɛɣukam nti yɛli n-niŋ li niŋ ya. Daadamnim mali bukaata shɛlikam Naawuni niŋ li niŋ o. Binwala ka i ŋubira, bindira ka i dira, kom ka sakom kanna ka i mɔɣa ka di deeri kom, ka shɛŋa bilisiri tiŋgbani yaaŋ tiŋgbani puli ni, ka pɔhim bala ŋɔ ka di kamiya na, ka yuŋ kpɛriya na, ka wuntaŋ ni kaniya na, ka n tin ya goli goli piɛliga. Ka zaŋ kaŋmarisi ka bɛ beni dii ti niŋ golilaɣa kaŋmarisi maa sɔŋda ka di nyɛ biɛla biɛla ka yi mali kuri yi bukaatanima ka nam paɣiba tin ya ka yi mali ba yihiri zuri'a n-yihiri nama ka labi nam dabba ti yi gba paɣiba ka yi mini ba be ni taba wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh yi ni bɔri binshɛɣukam duma Naawuni niŋ tin ya ka bɔ ka yi lahi bɔra yi duuma ni maa ni tooi niŋli tinya bɔ ka bi ni tooi niŋ tinya tiriya wuhi ti hadha khalqullah
Yɛtɔɣili ŋɔ bi viɛri hali Noba Naawuni na ti tam lana o vo daadam noonsa tiligi ka chɛ buɣim. Dama jɛma ka di pa ŋun Naawuni na ti tam lana o ku deei li o ni kpɛhi a buɣim ni. Naawuni ti ti wuhiri ti o binnamda ni jɛndi nyɛ shɛba, ka yɛli ti ni ti ŋmaligi lihi o binnamda ku lihi n zuɣusaa. Noon nam nam binyɛh shɛŋa m-bala ka ti zaasa nyari li. O ni nam li,

Kpe Naawuni na ti tam nana o bɔhiri a bɔhigu kpɛŋ ŋɔ.
Tɔ ban pa man Naawuni ŋɔ maa, yi Duumanim ŋɔ maa, fa'aruuni, tiri ya wuhi ma bɛ gba ni nam binshɛɣu ka yi jɛmdi ba maa. Bɛ ni niŋ niŋsim shɛli dini n-nyɛ dini? Saɣim ka bi tin ya bee shinkaafa? Sakom ka bi tin ya bee pɔhim ka bi tin ya? Yuŋ ka bi tin ya bee wuntaŋ ni ka bi tin ya? Marisi mini goya ka bi tin ya bee wuntaŋ ka bi tin ya?

ka bi mali hakki ni chaman jɛma ka jɛmdila bana ayi wallahi ti di zɔalinsi di zuɣu ka naawuni na ti tam nana ka o pali aya maa yɛli wula waya chɛla chɛla a zɔalimi kam Ŋunkam nyɛ zuali n-dira tam shɛli kam o yɛn bɔla o yɛn bela bɔrigimsim din niŋ katiŋa ka kuli yi polo ka kuli yi zahira dama o zaŋ binshɛɣu ti sɔŋ din bi tu di sɔŋbu shee o jɛm bin jɛmdi li ka di pa ŋun ka o di tu ni o jɛm toli zuɣu Kandoma Naawuni na ti tannan tiriti wuhi ti ni o ni'imanim galisiya ka ti ku tooi kalli paai wa in ta'uddu ni'matallah nduma naawuni ni ti yɛn kali wa ni'ima nima wa daali khayiri nima wa pina din bɛ ti zuɣu wa daali khayiri din bɛ ti zuɣu la tuhsuha ti pala ban ni tooi mali laasabu paai tin kali kali kali kali kalli hali ka di ti wum ti Ma bikum min ni'matin. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. A bɛn nyɛ ni'ma shɛli ka di kaana fa shɛ di yila Naawuni na ti tam nan sanna. Ŋuni n-tiri ti, ŋuni m-mɔhina, alaafee O sani, dɔro O sani. A mali buni ŋɔ kurizim ŋɔ saabua mi liɣiri saambua ŋun Naawuni na ti tam la ni yɛn niŋ lala ŋɔ maa. Ma bikum min ni'matin famin Allah aw wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Yi bi yɛn nyɛ ni'ima kam faa shɛli din yila Naawuni na ti tali lan sanna, ka ŋmaligi yɛli ti wula.
ka naan chɛ gba di mini di zaa yoli tuuta yi ti paaga a ni chɛ shɛli yi ti paaga yi zaa zɔri labirila Naawuni na ti tali lan sanna dɔro shee ni Naawuni kum shee ni Naawuni sanzali shee ni Naawuni tɔb yi ti lu ni Naawuni Bishɛkukam din ti nyɛ din yɛn nyɛ gɔgaligu ti n-ya, alɔbo ti n-ya, fitina ti n-ya, yi zaa labirila Naawuni na ti tali na n-sanna. A nya ŋɔ, gbaai yihi ti zaamani ŋɔ mushirikuunanima bana m-bi ŋmani daaha chɛfurinima, daaha buɣijɛmdiba. Bɛ ŋmanila bɛ sola ti niŋ zaamani ŋɔ. Do mini ban ŋunŋuna bɛ daa ti kpe ganyina ni bɛ bɔrila Naawuni shee, bɛ kumdila Naawuni zuɣu. Fa iza bee wa iza. Daahanim ni daa bɛ shɛm bala.

Bɛ bala mɔtonima fa iza rakibu fil fulki. Di zuɣu daaha din daa beni ka bɛ kpɛri ŋarima ni sitimanima damli yi ti kana kɔpaliga di yaa maa yi ti n-kaba na ka ʒiɛɣu ka di kpe m-baɣi di ni ka kɔpaligu maa mali ba laani laani shɛli m-mali ba n-duhiri duhiri shɛŋa a ni nya ka bɛ baŋ ni kamani halaka ni ka bɛ chani ŋɔ maa. Dama bɛ ku nya wulli gbaai, di zuɣu ka bɛ ni ni kom yɛn di nira mɔbiɛɣu ka bɛ niŋdi o la wula o ninni. Daa o bɔhim fɔɣisiriba ni o gbaai binshɛɣu, binshɛɣu mi kani ka a yɛn gbaai. To ban ni daa be shɛm di saha maa, wula ka bɛ yɛn niŋ di saha? Tawhiidi ni ka bɛ yɛn labi. Da'awullah, bɛ yɛn pilila Naawuni bolibu, bɛ yɛn pilila Naawuni fabila niŋ ti Koyinduma Naawuni, Chee Kpiɔŋlan Duuma, So n kani ni tooi yihi ti ni ti ni kpe kpɛri shɛli ŋɔ ni, Naawuni kɔŋko bi pun labi Naawuni sani. ka tawhiidi n ti kuli nyɛli duuma lahi kan shee naawuni bin jɛmli lahi kan ni tooi faaba ba shee naawuni amaa ti lihimiya ta zaamani ŋɔ bu shɛm ka ti kpɛ pileen bu shɛm ka yi kuli bɛni ka di ti dam ban bɔri ni jiisɛs yɛn booni mi ban bɔri ni muusɛs yɛn bɛni mi eh ka sokam kuli boona ka tam naawuni yɛla ka shɛb booni bi yaannim yuya amaa ban daa kalila da'awullah naawuni ka bi yɛn boli di saha kpiɛŋlan duuma ŋun mali yiko ŋun ni tooi faa bahi ŋun yihiri o daba muɣisigu ni muɣisigu yi ti kabana da'awullah mukhlisin n gahim bɛ bɔligu maa ti la naawuni kɔŋko bɛ bi lahi yɛn lihi ka so bɛni chɛ naawuni amaa ninsal ni ku nyɛ gutuli maa naawuni naaya ka yɛli wula
amaa di niŋ ka kopaligu maa ka o ŋmɛŋmɛŋmɛŋmɛ ba N-lallallal ba, ka Naawuni yu, ka Naawuni zaŋ ba duhi duli ha. Falamma najjaahum ilal barr bɛ yi du duli, sokam nya vuhirimi nyahigira, ka sokam zaa sa a lihiri kom maa ni di ya di ba shɛm, di zuɣu duli maa ka bɛ niŋ wula?
A ni nya ka bɛ labina bɛ shiriku ni. O! Di di pala zaɣila, di di pala ni niŋ ŋɔ la, di di pala din niŋ ŋɔ la. Ti naan di kom maa, bɛ tam Naawuni yɛla. Shiriku ninni n-lahi bala maa. Di zuɣu ti mali shiriku bihi. Ka loori di yɛn to so, ka binshɛɣu di yɛn niŋ so ka a gbaai daag o ni zaɣila zuɣu, ti gbaami ti zilima ni lala ŋɔ maa. Lawula di di pala zaɣa la zuɣu n ŋɔ di niŋya Afa Naawuni ni na ti tamlan tuma ti so di zaa, shirkul asgar, shirku bihi bihi n bala ŋɔ maa. Di di pala gbinyɛɣu ŋɔ zuɣu, di di pala zaɣa la zuɣu, Alhaji Yunusa zuɣu, zaɣa la zuɣu zaŋ. Yiko maa ni niŋsim maa tuuli zaŋ garisi ti lan ni so ŋun ni tooi niŋ. Thumma di nyaaŋa ka a ni tooi zaŋ ŋun gba nyɛ zaɣ gbariŋ ŋɔ maa, domin Naawuni zaŋ o a tiligimsim soya kpa o. Naawuni zaŋ a bukaata malibu soya zaŋ kpa o, o gba mali o ni tum tuun shɛli. Amaa Al-Faa'ilul Awwal ni so ŋun nyɛ ŋun tum li maa tuuli ŋuni nyɛ ŋuni? Ŋuni nyɛ Naawuni ni ti tam lana ŋuni n-tum lala tuma ŋɔ maa. To di zuɣu aaya ŋɔ di booni ti chanila tawhiidi ninni ti yim bɛn jɛmda yɛla ni ka jɛmla Naawuni na ti tam lana. Ti mi bɛ bɔŋɔ ŋuni n-nyɛ na so an-naafi'u man ya'budu, ŋun mali anfaani ti a. A yi jɛmdi o, o mali anfaani ta ad-darru man yaɣisihi ŋun mali chuuta tiri ŋun kpɛr o taali ni. Nyin daa kpɛri Naawuni na ti tamlan taali ni, tɔ nyin mi mali n shili. A zaɣisi Naawuni doligu, tɔ a mi malimi shili. Naawuni ku chɛ a dunia ŋɔ ka Chiyaama ŋunŋuna ka di yɔkaro, Ad-Daaru man yaɣisiihi, ŋunkam kpɛr o taali ni, tɔndoma Naawuni mali chuuta din yɛn niŋ ti o. Lala Duuma ŋɔ maa ŋun mali chuuta niŋda ŋuni n-tu ka a jɛm, ka o ni tooi chɛ ka chuuta kaana? ka dɔri kpe n-gbaaga lahiʒibisi dɔro ka di kaana ka a tibili je ka gamo shɛli kaana ka sarati shɛli kaana ka alobo shɛli siɣaana addaru man yaɣisihi ŋun kam be o taali ni wa mali chuuta ni o tooi niŋ o lala duuma maa n-tu ni a jɛm alhaadi ila rashaadi man ataahu na so ŋun dolsiri niriba chani sochibiga ni din tu kamaata ni din tuhi ŋun kam niŋ doligu ni ŋun Naawuni na ti tam lana ti o mi ni dolsi o tam sochibiga zuɣu ni din tuhi o ni zaŋ o dolsi musulisi daadiini zaɣimaŋli n zaŋ o dolsi alizanda soli wa anna haadha siraatii mustaqiima

ka a suhiri Naawuni a Faatiha ni bin piiya ni ayɔpɔin, Ihdina siraatal mustaqiim, Ndoma Naawuni dolsim ma ni sochibigu ŋɔ zuɣu ni, zaŋ ma tam sochibigu ŋɔ zuɣu ni, din ni ʒiya kuli Naawuni sani, din ni ʒiya kuli alizanda ni, di zuɣu Ndoma Naawuni ni puhi ti ni ti jɛm ŋɔ maa, o yɛli ti yaa, Wa anna haadha siraati. wa yi nya n soli ŋɔ maa musulisi daadiini tawhiidi soli mustaqiman di ku nyɛla din tuhi tib di zuɣu yaa yi yɛn doli man naawuni n jɛm maa wulag soli ka yɛn niŋ yɛn dolila naawuni soli maa din tuhi maa din zani tib maa Amaa ka miriya so shɛŋa din kanna ŋɔ, ka miriya so gɔna ni so shɛŋa din chibi chibi la din bi tuhi maa di yi ti ʒiriya yira, yi miriya ku tamya siraatul mustakima maa zuɣu. Naawuni ni zali siraati ni ti sa duli kpɛŋ alizanda ni, di ku tuhimi, Wala tattabi'u subul, miriya sogona, sochira, domin yi doli lala sogona ni sochira ŋɔ, wula ka di yɛn naaya? Di ʒin ya kuli yɔɣu. din yihiya musulinsi daadiini ŋɔ soli ni yi san yoli kpɛm biɛɣu ni zaadali to di zuɣu alhaadi ila rashadi man ataahu ŋuni n tu ka a jɛm ŋun lahi nyɛ nɔ so ŋun tu ni a jɛm maa assaamiu duaa man daahu na so ŋun wumdi ŋun bolo wa boligu di boli naawuni wa wumdimi Amaa buɣili maa o bi yɛn wum n-foon ŋɔ yi di nyani duu maa foon zuŋɔ m-bɔri ka yɛn larigila noli ka ŋ-ŋɔ ni ŋ-ŋɔ ni ŋ-ŋɔ ka n-nyɛ li foon maa bi wum o chichi. Amaa Naawuni ŋuna As-Saami'u du'aa'a man da'aahu ŋun wuhimdi boli booni boligu. ŋun wumdi fabila lan fabila ŋun wumdi kumsi lan kumsi wallahi ŋuni n-tu ka a jɛm di zuɣu ndoma Naawuni na ti tam lana o bɔri ni ti dihi tabili kaman ti yi ti bol o o wumda ka yɛli ti wula wa idha naam

wa qala rabbukum yi duma naawuni ŋun nyɛ ŋun yooni ya ŋun nyɛ ŋun yɔlisiri ya ŋun nyɛ ŋun maani yi yɛla ŋun nyɛ ŋun lihiri yi yɛla yi zaasa bukaata ni kpa na sola yi toondanla na so ŋun nyɛ jɛma naa maa jɛma duuma maa ni o yɛli ya wula ka o yɛli ŋun kammali o bɔhigu ŋun kammali o bɔligu ŋun kammali o bukaata o zaŋ kpala man Naawuni na ti tamya na, n zaŋ kpa so. Udu'uni, suhimiya ma. Mala yi bukaatanima na. Tahimiya yi bukaatanima na. Tahiya yi yɛlibɔra na. Udu'uni, boliya man Naawuni. Suhiya man Naawuni. Yi niŋ lala bɔn yɛn niŋ.
Ni wum, ni wum, ni wum. Ni mali tinya, ni mali tinya, ni deei li, ni deei li. Din nyɛ kpɛɣili shee, din nyɛ doo shee, amaa Naawuni zo ti duhibanim maa bi ku tooi niŋ shɛli. Tiŋkpuɣ shɛba ka di pa Naawuni ni ti tamlana maa, Naawuni zo bi ku tooi niŋ shɛli. Bɛ ka di yiko, Laa kudrata lahum, bɛ ka di yaa, bɛ ka di toosim, bɛ ka di capacity, bɛ ku tooi niŋ li.

Ban niŋ jiriman kai ka zaɣisi man Naawuni na ti tamlan boligu, ka zaɣisi man Naawuni na ti tamlan suhigu, ka zaŋ li kpala luɣili kam, man Naawuni bi yɛn chɛ ba. Bɔ ka yɛn niŋ ba?
Achiika! Ni yɛlimaŋli ni kpɛhi ba Jahannama buɣim ni, ni filiŋ ni chɔɣinsi kam ni chɛ ka bɛ kpɛhi ba buɣim ni.

Naawuni ni o nam yiko ni ka alaafee beni ka nyɛviya ʒi ti kuli. Ka ti saha n tuɣi yɛtɔɣili ŋɔ maa, Naawuni na ti tam lana, o ni galindi ka fiira, ni ŋun kam jɛm bin jɛmdili karikpa ŋun Naawuni na ti tam lana. Ni wan filindi ba hankaya, ni wan bɔri ni o chɛ ka ti baŋ kaman ti ni ninsalinim ni adambihi ti mali tibigimsim ni tin pii bɛn jɛmda shɛba n jɛmdi ŋɔ maa, aai, ni tin gari ba bɛ tuhili ni bɛ kɔbiga di bi tu ni ti jɛm so ka di pala Naawuni na ti tam lana Naawuni zaŋ ti pahi bɛn jɛmdi ŋun na gaŋ maa kɔŋko ni. Shiriku, di zooi ti zaamani ŋɔ pam. Di balli balibu. yɛtɔɣa puuni shiriku bɛni mi yuya puuni shiriku bɛni mi tuma puuni shiriku bɛni mi doma naawuni yihi n tiri puuni naawuni na ti tamlana wa maa minna ti yino n kani faashee lala ŋɔ maa di bɛ ti mi di shɛŋa bɛla zaɣ bihi bihi ka shɛŋa nyɛ zaɣ kara to shiriku kara maa ŋɔ ŋuna ban yɛn kpɛla buɣum ni n ti kpalim di puuni Shirku billana ŋuna, di zooya pam ka o sa n-kpe Naawuni nambɔɣu ni, to amaa di paama n-gari bahim ma, ka a kul yihi di yɛla ni di so na sa o sa ti kabi Jahannama ni, ka bɛ yihi o chaŋ ti suug o kom ka naan labis o ni alizanda ni. Zaɣ biɛɣu zaasa m-bala ŋɔ maa. Yisa kuli paana alizanda straight forward ka bi zaŋ ti n zaŋ tahi alizanda di so ka zaɣala nim ba ma ban na bɛ dee sakari ni bi na bɛ sakari ni ban daa bi puhiri jiŋli biɛhigu shee n bala bɛ sa ti bɔhi ba maa salakakum sɔŋmiya ba maa salakakum bɛ fabila ni bɛ ozuri nyɛla dini lam naku linamsi naawuni tirahu ti na tirabu puhi jɛm naawuni zuɣu naawuni zuɣu tirabu puhi jɛm yɛlimaŋli jɛm ŋuna tirabu puhi Yɛlɔŋɔ ŋɔ jiŋli tira kuhi tɔri ba yɛn ti kpɛ sakari maa ka zaɣala nim ba bi bɛ hutoma ni di gba ti yɛn nyɛla kamani tamali fonni ŋɔ ni bɛ shɛm ŋɔ zaɣala bɛla ti zuɣu zaɣala bɛla agirikacha nyaan shɛŋu amaa ka di mali yahagari taba di mi zaa bi so naawuni ni kpɛhi ti buɣum ni naawuni gub ti ni buɣum Naawuni kum ti ni buɣim Naawuni o ku kpɛhi n-ti la alizanda ŋɔ maa. To di ŋɔ di mi bi kpɛri yoli shee ti tum la alizanda bihi tuma. Naawuni sɔŋ ti ni bi tuma maa tumbu. Naawuni sɔŋ ti ni alizanda bihi tuma. Naawuni chaɣi ti tum la dina. Ŋun kam mali muɣisigu ti ni n Duuma Naawuni yihim o muɣisigu maa ni. Ŋun mali goligaliga n Duuma Naawuni tim o gom. Ŋun mali. Bukaata Naawuni malim o bukaata maa ti o ŋun mali o n-zɔri shɛli Naawuni gum o ka taɣ o ni dina. Dimli ni doli ti puuni shɛba Naawuni tim ba nasara ni dimli maa daabihi be ti ni Naawuni larigim ba. Di zuɣu daabihi maa ban kul kɔɣi ti ŋɔ jiŋli ŋɔ ni ti kul niŋdi ka bɛ suhuri tiri ba n-doma Naawuni mali n-daa maa ti ba. ni ban be tamali daa ni, Naa Baabuu daa ni ni daa kam ni n doma Naawuni mali n daa maa ti ba. Naawuni gumba ni sam li hal a du shɛli beni ka ti di yɛn gahim domin lala niriba maa be ti ni ka kpaŋdi bɛ maŋa ka zabili n-lee be bɛ sunsuni, dama n ku tooi suhi ti so ka chɛ so, m mi pa bɛ zaɣ yino kam. Dini n-nyɛ nakɔha nima, alahiʒi n-ʒiya ŋɔ, nakɔha n-nyɛ o. To di zuɣu Naawuni larigim ba, nimdi maa lee niŋla liɣiri pumpɔŋɔ, Naawuni chɛ ka bɛ lihi mali li titi. Ka di kɔŋko ni bindira niŋ daa pam, ti mi zaasa wumiya ni gomnanti ŋɔ yɛla pam chɛ ka di do n-tiŋa ka boobooi ka doola siɣi tiŋa, amaa a yi da saɣim pumpɔŋɔ, din daa kuli bɛ shɛm maa pumpɔŋɔ di dii bahi jahimi du kunu ka di jahi a ku yɛli ni bi pɔbi maa shinkaafa naawuni zuɣu bia n ti yɛn deeli ŋub ka chɛ a dama di bi yaɣa lala ti nim niŋdi ti maŋ shɛm maa to di zuɣu daabihi mali ya daa maa niŋ ti zom ya tani nam bɔɣu ba lee nolori ŋɔ ni kara ŋɔ ka bi dii kpuɣi daa maa n kaŋsi kaŋsi domini

Nakɔhinim maa ni machɛlinima, machɛlinima Naawuni ni na ti tam lan larigim ba gba bɛ tuma maa ni, Naawuni larigim ba bɛ tuma maa ni n-yɛn doli li. Teelanim ni ti yɛli, Ka sokama zaasa yɛl o dini, tuumbaŋsim kam ni tuumbaŋdi kam duma Naawuni larigim ba larigim ti ti tuma maa puuni, di suhiri ti Duuma Naawuni, di dɔɣiri kpɛm beni ka o dɔni yuugi, o kul n dɔni paagi yuma ayi. ŋuni nyɛ Alhaji Mutala Afaa Jura yiŋa ti booni o m-be Mutala o di ka alaafee ka ka dɔni yuugi ti suhiri Naawuni tiri o Naawuni o ni vaani ti shɛŋa ka nyura Naawuni chɛ ka kpaŋbu be di ni doma Naawuni labsim o daalaafee toona yomyom Naawuni labsim o daalaafee toona yomyom Ti suhuri tiri ti jiŋli ŋɔ laandana ban daa beni a faajura zaamani ban daa moli jiŋa maa raa mini bɛ salaamba ka wumdi bɛ kukoya ka Sipiika na kani gba bɛ shɛb chaŋ Chiyaama, bɛ shɛb chaŋ laahira Naawuni zɔmba nambɔɣu. Anabi ni jiŋ moona Al-Mu'adhinuuna. atwalu nnaasi a'naakan yawma alqiyaama jiŋ mooni ba bi laara viɛli pam kiyaama bani n yɛn ti mali nyingo wɔɣila wɔɣila kiyaama zaadali bɛ maana jilimansa yɛn nyɛli zaŋ tiba ka a ku bɛ luɣuri kam ka ni tooi nya o di zuɣu n doma naawuni chɛ ka bɛ taatili maa naawuni chɛ ka bɛ dili bɛ kiyoma biɛhigu puni ban mina bɛni N doma Naawuni na ti tam lana kurigumsim gbaabu shɛba, N doma Naawuni din bɔri shɛli o zaŋ ti ba di mini di zɔri shɛli o gum ba. Ti zaasa mi, Afa Abdul Qahar, Mu'adhin, o yɛli o daa chaŋya ŋun daa ti kpalim liman kpɛma ti suhiri Naawuni,